Ɔfã a ɛtɔ so mmienu na yɛretoa so yi. Ɔfã a edi kan deɛ hwɛ ne kae a yɛrekae no, the importance of keeping the Sabbath. Yɛhwɛɛ no, na ɛsɛ sɛ deɛ yɛhwɛ nea ɛbɛma yɛatumi ayɛ no kronkron, na yɛnkɔ so na yɛntie sɛnea ɔka no wɔ ha. Edu Fiada a, ɔse sɛ edu Fiada a, yɛmma ahosiesie a yɛyɛ ama Homeda no nyinaa no mmra n'awieɛ. Ɛnkyerɛ sɛ Fiada na yɛbɛyɛ ne nyinaa o. Memeda no homeda no kɔtɔɔ yɛn memeda nwummerɛ no ne yɛn wura yɛbɔ bɛyɛ six ɛkɔ seven no mu no ara no ne ahyɛ aseɛ ɛyɛ ahoboa ma homeda a ɛdi anim a ɛsan ba memeda a ɛdi anim a ɛsan ba nti kwasiada yɛde yɛ ahoboa yɛsi yɛn nneɛma yɛyɛ nneɛma yɛyɛ biribiara towards memeda a ɛreba na mmom fiada no yɛhwɛ sɛ biribiara a yɛyɛe ɛde ɛrema homeda a ɛda yɛn anim a ɛba no ne nyinaa aba n'awieɛ is completed yɛtoa so a. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Ɔse yɛnhwɛ sɛ yɛn ntaade sɛ mu nyinara ayɛ krado ɛna yɛn nnuane noa nyinaa nso yɛanoa. Ataade nso ɔbɛpam a wapam dada. Ɛnyɛ afei na wɔ tailor hɔ Friday anwummerɛ anaa sɛ Mebre anɔpa afei na wakɔ akɔgye. Wo zip bi na ati a, si zip no koraa ansa na Fiada no adu. Ɛnyɛ Homeda no na wobɛsisi wo zip. Ɛna yɛn nnuane yɛn nnuane sɛm nyinaa ɔse yɛnoa nnuane nyinaa nsuo ansa koraa ansa na yɛawura Homeda no mu. Anuanom, weinom ne nneɛma a yɛde yɛ no kronkron, na sɛ woanyɛ no saa a, anaasɛ me ne wo mmienu yɛanyɛ no saa a, ɛnde na yɛrentumi nyɛ Nyankopɔn mma. Yɛrentumi nyɛ, yɛrentumi nka Nyankopɔn abusuakuo no ho, yɛrennya Honhom Kronkron, na afei Nyankopɔn da no a ɛyɛ Bank of Holidays no, ɛrentumi mma yɛn tumi no, ɛrentumi mma yɛn Honhom Kronkron no. Yɛtoa so a. Let the boots be blacked and the bath be taken. Ɔse mpaboa bɔ a yɛbɛhyɛ no, sɛ ɛwɔ sɛ yɛtwi ho a, twi ho to hɔ. Ɛsɛ sɛ yɛpɔlehye hɔ a, pɔlehye ho to hɔ. Biribi biara a ɛsɛ sɛ yɛyɛ mpaboa no, yɛ to hɔ. Wowie a, ɔkae sɛ on Friday nti woawie wei nyinaa no, Fiada no woawie wei nyinaa no, dware ansa na woahyia Homeda kwan. Anuanom, ɛnyɛ sɛ wo, ebinom ka sɛ ɛɛ na, wɔka sɛ dware nti na ɛsɛ sɛ wodware to hɔ, Memeda anɔpa du a wonnware. Daabi, ɛnyɛ saa. Wawie wɔ ɔse wosi ɛhyɛ ase ɔse on Friday ɛna bible no so kaa se ahosiesie da nti wawie saa nneɛma nyinaa no na aba bɛhyia homeda no kwan no ɛna ɔse dware anuanom saa dware asɛm yi yɛbɛsen aba so biom na mmom ɛno nkyerɛ sɛ memeda anɔpa wonware nea ɔka yɛ fiada mu asɛm yɛtoa so a. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. Ɛyɛ ɛyɛ adeɛ a wobɛtumi ayɛ sɛ wode hyɛ wo nkwa deɛ wobɛtumi Nyankopɔn so ahwehwɛ mu na ɔhu sɛ nnipa asetena a yɛabɛtena wɔ asase yi so no yɛbɛtumi ayɛ nti na ɔde ama yɛn wotoa so a. The Sabbath is not to be given to the preparing to the repairing of garments to the cooking of food, to the pleasure of seeking, or to any other worldly employment. Ɔse na wɔmfa homeda no amansi mfa mpempam ntaadeɛ, yɛmfa nkɔ sa mu nkɔyi yɛn ti, firi fiada anwummerɛ abɔfra a ɛsis ɛrekɔ no, na afei na obi rekɔyi ne ti, Memeneda anɔpa na obi rekɔ training, na obi rekɔbɔ bɔɔl, na obi rekɔyɛ sei. Anuanom, saa, ɛɛ, ɛɛ, saa nneɛma nyinaa no, Nyankopɔn se yɛmpɛ so adeɛ nyinaa, yɛntontwene. Ɛnyɛ saa berɛ na yɛde hwɛ TV. Wobɛhwɛ TV a, wowɔ Yesu fi mu anaa wode ahwehwɛ mu? Ɛnneɛ wo na wo control TV no, programs na ɛba so no wo na wo control because wo na wode film no ahyɛ mu. Na mmom sɛ wogyae TV no saa a, ɛbɛyi nneɛma bi a ɛmma homeda no ɛnyɛ kronkron. Wɔbɛma ma news, wɔbɛyɛ advert binom ne adeade. Sɛ wowɔ tape a, fa Nyankopɔn nnwom hyɛ mu na ɛmmɔ mma wo a ɛno deɛ w'ankasa na wo control programs no. Na ɛnyɛ sɛ wode w'agya ato baabi a kɛkɛ na ɛbɔ na ɛyɛ nea ɛpɛ biara. Anuanom, ɔse yɛmfa nna nsia nyɛ saa wiase biribiara, na da a ɛtɔ so nson no deɛ, me ani mpɛ so adeɛ biara. Before the setting of the sun, let all secular work be laid aside and all secular papers be put out of sight. Ɔse ansa na awia no bɛtɔ no, bere bɛ mu pɔtee na awia no tɔ, bere bɛ mu pɔtee na awia no tɔ. Ɔse wanka sɛ awia no atɔ o, ɔse ansa na ɛbɛtɔ no. Nti around four, four thirty, wayɛ late koraa no five, ɔse hwɛ sɛ wode wo wiase nnwuma nyinaa to agu baabi. na afei all secular papers ɔka all secular papers papers a ɔka homework book homeworks ti ɛyɛ homework friday anwummerɛ saturday ni mu ɛna extra classes ne nyinaa ɛsɛ ɛyi firi mu ɛɛ ɛfrɛ nsɛn bibi biara ɛnyɛ spirit prophecy ɛnyɛ bible ɛnyɛ hymn book deɛ ɛsɛ ɛtɔ ɛnyɛ saa bɛrɛ yɛde kan story books yɛde yɛde kɔ facebook yɛde yɛyɛ nneɛma bi daabi saa nneɛma nyinaa yɛyɛ a ɛgu homeda no ho fi Sɛ yɛantumi anyɛ saa nneɛma yi anaasɛ yɛdi saa nneɛma yi mu fɔ deɛ a, ɛnneɛ yɛntumi nyɛ Nyankopɔn mma no. Yɛntumi nka Nyankopɔn abusuakuo no ho. Yɛntumi nya Honhom Kronkron a da no nso ntumi nyɛ kronkron mma yɛn. Afei yɛrekɔ fiada no anwummerɛ, berɛ a yɛba bɛhyia Homeda kwan no, kwan bɛn na ɛsɛ sɛ yɛfa so yɛ no? Wei na ɛyɛ the foundation of the Sabbath. Na obi biara a ɔnyɛ foundation no yie no, ɔntumi ndi no sei no, ɛnneɛ na ɔnyɛ Memeneda kwanhwɛni koraa. The Sabbath in the Home. Ɔse The Sabbath in the Home. Ɔse Homeda kwan fo a ɛwɔ wiase afa no nyinaa, sɛ yɛ Homeda bɛhyɛ ase a, ɛsɛ hyɛ ase fi fie. Obiara ne Homeda hyɛ ase fi asɔrdan ho na ɛnyɛ nokorɛ, kyerɛ sɛ ne foundation nyɛ papa. Onyankopɔn sɛ yɛ Homeda wiase afa no a ɛyɛ deɛ nyinaa no yɛ Homeda ɛnhyɛ aseɛ mfiri fie. Obiara nhyɛ aseɛ mfiri fie. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a papa no bɛtumi ayɛ ɛ eh, ɛ eh, priest ama fie no saa da no. Maame no bɛtumi ayɛ ɔ, ma, ɔsɔfo maame ama fie no saa da no. Na tie sɛnea ɔreka no a yɛhyɛ ase wɔ fie, kwan a yɛnya no wɔ fie no. Ɔse sɛn? Before the setting of the sun, let the members of the family assemble to read God's word. Ɔse ansa na awia no bɛtɔ no, hwɛ be wayɛ late koraa no four, four thirty, Ɔkyerɛ sɛ wa wa wo late na aboro so koraa no five because wanka sɛ setting of the sun ɔsɛ before before the setting of the sun ɛnu nti wo deɛ wayɛ late koraa no four thirty five ɔsɛ wo ne wabusua nyinara mo ntwa nhyia aha ne yɛka sɛ obiara nyare no anuanom nyankopɔn ankasa na efi soro mu soro aba no abɛsom bra na adam ne eve ɛwɔ garden eden tuo nim no ne nyankopɔn ba hɔ fi ada biara na ɔba no four thirty five no mu Before the setting of the sun, na ɔda so yɛ besi nnɛ. Ɛno nti, Fiada anwummere biara no, around four thirty, Nyankopɔn ba ɔkwanhwɛni biara, nea ɔse ɔyɛ ne ba biara no, ɔba ne fie, na ɔba bɛdu hɔ four o'clock, na ɔwɔ yi, na ɔnam market, ɔwɔ ano amake wo sɛ ɔnyɛ Nyame, ɔnka ne mma no ho. Ɔba bɛdu hɔ, na ɔte taxi mu reyɛ adwuma, na wamake wo sɛ ɔnka ne mma no ho. Ɔba bɛdu hɔ, na ɔnam baabi foforo, ɔse ɔba bɛdu wo fie Friday anwummere, Friday biara anwummere, around four thirty no, ɛwɔ sɛ wo ne wo mma nyinaa, you should assemble. to read God's word, sɛ mosua Nyame ho adeɛ, na moto Nyame ho nnwom, na moatwa ahyia table ho, na moato table no so white, na mo nyinaa moto nsa adidi. Anuanom, aha no ma menka ne yie, ɛfiri sɛ aha ne foundation ankasa. Memeda no nɔpa no yɛkɔ hyiadɛm deɛ, ne deɛ hyiadɛm kɛkɛ. Obi berɛ a ahyɛ ase na ɔnyɛ ne yie no, ɛneɛ homeda no nso ɛnyina ɛnsi hwee so. Anuanom ɔse yɛmfa no sɛ yɛn president na ɔse ɔɔba abɛsra no wabɛdu wo hɔ four o clock anaa four thirty anuanom nka wɔn a wɔnte wo fie nyinaa wakɔfrɛ wɔn aba wabusuafoɔ bi a nenam baabi koraa wakɔfrɛ wɔn nyinaa aba efisɛ president reba no ebia na ɔbɛnya adwuma bi ama wɔn na ansa na president bɛba no worennware anaa ɛnti na ɔkaa sɛ yɛnware no na ɛno nkyɛ sɛ memeda no kɔ nware ɛsɛ nyinaa dware ne yɛhyɛ ataade mpatwɔ tama president ne ba no ɛne memeda anɔpa mu no tama na ɛsɛ ɔdrɛse kama Da no a worehyia no fresh no, na ɛwɔ sɛ wowɔ atade pa bi a wohyɛ. Saa bere no ɔse siesie wo dan mu ma wo dan biribiara yɛ kama. Na afei sɛnea edu Christmas a amanfo yɛ wɔn dan mu Christmas no, saa na yɛwɔ hɔ. Na watoto nneɛma kama, obi bia da yie. Ɛnyɛ sɛ ɔbɛba na ɔsɔs da ha, mpaboa da ha, ananse ntuntan wɔ wo dan mu, fan na ɛwɔ ɛbɔ dan, efi sɛ wotɔɔ fan no bɔɔ hɔ, wompepa ho da, ɛho ntutuo nyɛ ade ketewa. Ɔhempɔn Sing a ɔkyɛn President reba wo fie na fan ho ntutuo. Adwareɛ hɔ fi. Yɛntwi adwareɛ. Yɛnyɛ hwee. Anuanom, Nyankopɔn sɛ siesie wo ho ma wo dan mu nti yɛnkaa sɛ kɔhyɛ glass windows na to floor tiles daabi. Sɛnea wo dan mu teɛ biara no, ɔse saa dan deɛ ma wo fie ne wo dan mu nte kama a wankasa wura wahu sɛ yes nnɛ deɛ me fie ha ate. Efisɛ worehyia ɔhe, woregye ɔhempɔn bi kwan, worehyia ɔhempɔn bi saa da no. Anuanom, Memeneda akwanfoɔ soma wɔ wiase nyinaa, se yɛnyɛ ne sei a, na yɛnyɛ Memeneda akwanfoɔ. Yɛnyɛ bi, efisɛ this is the foundation of the Sabbath. Ne yɛne yɛn mma atwa ahyia, ne yɛto, efisɛ ɔneɛba to nsa adidi, na ɔse yɛn mma no nya adrɛse kama. Plate papa a ɔde sɛe wɔ ahɔhoɔ no, saa da no ɛsɛ ɔde ma ɔma no nyinaa. Na fork and knife yi, na eh, cups papa, ne nyinaa ne yɛatwa ahyia table ho, saa da no yɛnti aduane ma obi sɛ ɔnkɔtena baabi nni. Ne nyinaa atwa ahyia table. Fa w'ani bubu hwɛ. Fa w'ani bubu hwɛ, na hwɛ sɛnea ne fɛ teɛ, na saa na ɔse yɛnyɛ. Enti na ɔkaa sɛ, Ahɔhoɔ mmra mu. Efisɛ sɛ me meyɛ me wura guanhwɛni, na matu kwan kɔ kuro bi so, na ɛdu Friday anwummere a, nea ehia sɛ mebisa SDA ni fie, anaa sɛ Ɔmemeda ni fie. Mebɔ wura hɔ a, madu hɔ no, na wɔatwa ahyia dada, reto Nyame nnwom, rebɔ mpaeɛ, resua adeɛ, reto nsa adidi. Na ɔma Jimmy awa awa tui. Ɛnua no saa deɛ nana. Fiada nwummerɛ biara 4:30 ɛkɔ no ɛyɛ ahefa na awɔ. Ɛnua no baabi awɔ biara no ɛma wo ɛma wo nyɛ nyame ba. Ɛma wo nka nyankopɔ busuakuo no ho. Na ɛsɛ nyankopɔ nso ni plans biara ma wo. Ɛfisɛ wo mmɛkaa ne mma ho yɛ. Yɛ toa so a. There is need of reform here. Ɛho akohia sɛ wɔ sɛ yɛyɛ nsakrae. Ɛnua no sɛ wo deɛ wo yɛ ne wo yɛ ne yie dada deɛ a ɛne wo ni problem. Nea yɛka nyinaa sɛ woyɛ no saa dada deɛ a wonni problem but sɛ wonyɛ no saa deɛ a ɔsɛ ɛho ahia sɛ sɛ yɛ nsakrae yɛsesa ho. For many have been remiss. Ɛmi deɛ sɛ ɔse for many wanka sɛ for all ɔse bebree na ayera saa kwan yi na mako mako mu a wɔn bɛ pagya na wɔn bɛ sɔre akyerɛ aka ama yɛ adwene asen aba yɛ ho so biom na yɛ asen afa Nyankopɔn akwantempɔn no so We need to confess to God and to one another. Ɔsi a wɔsi yɛ kasa yɛ kɔ yɛn koto yɛ fi anɛ yɛ ti adesua wie nna yɛ kɔ yɛn koto dwa anim ne yɛ su gu nyankopɔn so bɔ ne mpa yɛ sɛ fii si yɛ bɛ yɛ SDA foɔ sɛ ne yɛ nyɛ SDA foɔ sɛ ne yɛ abɛtena asafo no mu di asafo no adi nyankopɔn ho fɛw kwa efisɛ the foundation of keeping the sabbath no sɛ na yɛ nyɛ ne yie. Ɛno nti na ɛmma yɛnyɛ Nyame mma. Ɛmfa wo ne mfie dodoɔ a wowɔ adi wɔ asafo no mu, ɛmfa wo ne elder a woayɛ, ɛmfa wo ne pastor a woyɛ, ɛmfa wo ne obi a woyɛ, sɛ wonyɛ no sɛnea yɛreka no yi deɛ a, ɛnna wonyɛ SDA ni. Na ɛyɛ a na ɛyɛ Nyankopɔn nwanwa koraa sɛ da biara Friday ɔba wo fie a, ɔba ɔmarke wo wrong sɛ wonyɛ SDA ni, but Memeneda bi ohuu wo asɔredan anim. Nti ohuu ɔsraani a waba asɔre nko ara 40 years, na wabɛnya elder mpo wɔ asafo no mu, na still woda so yɛ ɔsraani. Wodii nea ɛbɛtena wɔ asɔre nhoma mu, nanso Hervin deɛ, odi nni Nyankopɔn Nwoma mu a ɛkyerɛ sɛ woyɛ ne ba, woka ne mma ho. Yɛtoa so a, nti ɔse yɛnka saa bɔne yi na yɛnnu yɛn ho nka nkyerɛ Nyankopɔn na ɔmfa nkyɛ yɛn. We should begin anew to make a special arrangement that every member of the family may be prepared to honor the day which God has blessed and sanctified. Ɔse, Me ne wo mmienu, ɛnnɛ yi a yɛate asɛm yi, yɛnhyɛ aseɛ Yɛntu anamɔ nnɛ ntɛntɛntɛm na yɛnyɛ adwene foforo. We should begin, yɛnhyɛ aseɛ sisi ara na yɛnsiesie yɛn ho sɛ fie da ɛbɛn deɛ yɛbɛyɛ no sɛdeɛ Nyankopɔn ka no, na ɛnhyɛ Ne din no kronkron, na ɛma da a wɔahyira so atew ayɛ no kronkron no ntumi ndi mu ma no. Wotoa so a. Let not the precious hours of the Sabbath be wasted in bed. Afei ɔde yɛn kɔ Memeneda anɔpa, yɛwie Fiada no, afei na yɛkɔ Memeneda. Ɔse Memeneda anɔpa, meyɛ nna meyɛ nna no mmoro so Memeneda anɔpa. Obi biara a, time a wode sɔre kɔ adwuma no, Edu homeda de a, wose yɛ home na dɛn nti wodaa me bɔ seven, wodaa me bɔ seven thirty no? Ɔse wonya da saa pɛ na Nyankopɔn amake wo sɛ ɔnka ne mma ho. Sɛ ɔmake wo wrong no deɛ anaa ɔnka ne mma no ho deɛ ɛyɛ easy. But sɛ ɔbɛma akɔ correct a gyesɛ Memeda no fi Friday anwumerɛ nkosi Memeda anwumerɛ ansa na ɔbɛtumi akyerɛ sɛ woayɛ no yie. Enti ɔsee, Sɛ Memeneda anɔpa woda m'aburu so na wode hwe wo, sɛ ɔhempɔn kɛseɛ anaa president na abɛsra wo, nna ɔba Friday anwumerɛ, nna Memeneda anɔpa ɔda so wɔ hɔ o, ɔbɛkɔ Memeneda anwumerɛ. Na Memeneda anɔpa no, a ɛyɛ sɛ wosɔre na wohwɛ n'adidie ne ne ne dwareɛ ne ne bibia mu no, woda hɔ bɛ ma abɔsɛm ma ɔno asɔre dadaada. Wogye di sɛ ɛyɛ ne papa mu? Sɛ president koraa na aba ofie anaasɛ ɔhɔhoɔ bi kɛkɛ koraa na aba ofie a, nka ɛbɛbɔ three koraa na wasɔre. Ɛbɛbɔ four thirty na wasɔre. Ebisa wodwen ho sɛ ebia ɔbɛdware, ebia ɛsɛ ɔnya nsuo bi, ebia ɛsɛ ɔnya ɔnya wei. Nti wasɔre nka nna koraa woda ɛnyɛ yie. Nanso yɛn deɛ Nyankopɔn no tumi ba, yɛtumi da ara na abɔ seven. Ɔsɛ obi abusua bi a ɛda ma ɛboro so biara no wɔnyɛ Nyame ma, wɔnyɛ asdiefoɔ, wɔntumi nka Nyankopɔn kuo ho. Wotoa so a

Ɛna a yɛde rebedidi anɔpa akɔ Saba Sukuu akɔ asɔre no, yɛn yɛn nya ho abokyerɛ koraa. Ntɛm pɛ, abufuo, na hwan na ɛkɔsa nsuo aba, hwan na ɛkɔyɛ wei, ɛɛ mepɛ ntɛm, me na mewɔ table ho, sei sei sei, ɔde saa, ɔ ɔkura kaa a, ɔbɛkɔ agya mo. Ɔbɛbɔ abɛn saa, ɔ Mika nso wanyare akwadaa baako koraa o, nso ɔbɛbɔ abɛn saa na wakɔ agya mo. Ɔno a ɔkɔ Nyame hɔ. Mo dɛ mo montena ase. Mhm. There is hurrying, hurrying, Nti ntɛmpɛ, hustling, and abufuo, impatience. ɛna impatience ɛba fie hɔ. Wo deɛ woaa bisa wo ho, hwɛ fie no mu hwɛ sɛ ɛyɛ a saa adeɛ no nsi wɔ fie no mu a. Mary da nɔpa biara wo ne mmofra no ntɔkwa keekaa keekaa. Da biara ka bi a nkwadaa no dware a na wɔkɔ sukuu, maame no dware a na ɔkɔ adwuma, wo papa no nso sɔre a na ɔkɔ adwuma nti problem no fi hɔ anɔpa biara. But Mary da nɔpa nko ara na abusua nyinaa wɔ fie no, na saa Mary da nɔpa no nko ara na abusua nyinaa wɔ fie no. Saa mmere anɔpa no nko ara na abufuo ne nkwalaboro ne nteɛteɛ ba fie hɔ. Wonya hu saa adeɛ pɛ na ɛsɛ hu sɛ Nyankopɔn ayi wo din afiri wonka Nyame ma no ho ho nka ho. Wo da a woansɔre ntɛm nko ara nti, wosɔre yɛtoa so a. Thus unholy feelings come into the home. Ɔsɛ ɛma Nyankopɔn atmosphere anaasɛ Honhom Kronkron a ɛsɛ ɛsane wɔ fie ɔsɛ ada na ɛmma. Ade mu fiti nnura anwummere koraa no moanhyia, Memeneda anɔpa no na mosɔre ayɛ biribi. Fiti Friday anwummere koraa moanhyia no, moanhyia no kwan no sɛnea ɛsɛ mohyia no. Enti Nyankopɔn koraa wamma mpo dada. Enti nea moyɛ no anɔpa no, ɛyɛ moa mo adeɛ bi na moyɛ. Mhmm. The Sabbath thus discredited becomes becomes a weariness, and its coming

Ɛno nti, Memeneda anɔpa biara no, nsra sɛ nka ɛbɛyɛ anigyeɛ, ɛbɛyɛ eh, Nyankopɔn Kronkron bɛsane wɔ hɔ no, na akɔ yɛn nkɔ nnua mo ama yɛn wɔ fie no mu. He should not provide for the Sabbath a more liberal supply or a greater variety of food than for other days. Ɔse, ɛdu homeda, me ɛnnua aduane a mu yɛ duru bebree, ɛna varieties bebree, ɛmfa mma homeda no sɛdeɛ ɛyɛ ne nna aka no, na mmom ɛyɛ ne sɛn? Instead of this, the food should be more simple. And less will be eaten. Na ɔsɛ aduane no yɛnyɛ no yɛnyɛ aduane a ɛyɛ simple ne yɛdidi kakra bi nti wɔn nim sɛ eh, aduane no kwankorafoɔ na ɛma wɔn a ɔsɛ saa dan deɛ kwankorafoɔ no kyɛ mu tere na di wampɛ wɔti foɔ no a na wayi tiri ato agu na wadi wampɛ Ɔmpɛ sɛ ɛbɛyɛ te sɛ woamee, ɛnna ɔmpɛ sɛ ɛbɛyɛ te sɛ woannidi. In other that the mind may be clear and vigorous to comprehend spiritual things. Sɛnea ɛbɛyɛ a adwene no bɛda hɔ na ebetumi adwen honhom mu nneɛma ho. Wotoa so a. Overeating befogs the brain. Sɛ yedidi ma ɛboro so a, ɛsɛe adwene. Ɛma ɛma nneɛma bebree hɔ a yɛyɛ a yɛ- yɛn adwene sɛ yɛyɛ no papa mu so sɛ yɛnyɛ no papa mu. Wotoa so a. The most precious words may be heard and not appreciated. Na nsɛmpa a yɛbɛka no homeda no nyinaa fi Friday anwummerɛ nyinaa no, oo, baako koraa nni hɔ a ɛbɛkɔ w'asom so na nsɛmpa no na anka emu yɛ duru paa. Yɛ anka ɛbɛtumi ama w'adwensakra. Ɛbɛtumi akyagye wo battery no, na anka wode akɔko nnawɔtwe no apaapo apaapo bɔne. Mhm. Because the mind is confused by an improper Ɛfiri sɛ diet. adwene no ayɛ basaa wɔ aduane basaa bi a yɛadi ho. O toa so a. By overeating on the Sabbath, many have done more than they think to dishonor God. Wahu sɛ overeating wa bɔsɔ abɔsɔ abɔsɔ abɔsɔ abɔsɔ ɔsɛ mimi da kwamyɛfo yi yɛ a yɛsom homeda yi ɔsɛ didi a yɛdidi no yɛdidi dodo homeda no yɛdidi dodo ɔsɛ wɔsɛ yɛte so Yɛ te so. Ɛnyɛ saa a, yɛbrɛ yɛn adwene sɛ, me na mabɔ mpaeɛ, kyerɛ sɛ, ɔ, mpaeɛ ɔbɔɛ, ɛnyɛ ade ketewa. Preaching ɔ preachie, ɛnyɛ ade ketewa. Nnwom no a ɔtoeɛ no, ɛnyɛ ade ketewa. Ɔse, saa nneɛma nyinaa ɔyɛ no, wadwira no a ɔde mee kɛkɛ wɔ fie no, ama nea ɔyɛ nyinaa no, agu Nyankopɔn ho fi. Wode w'adwene sɛ woyɛ hyɛ Nyankopɔn anuonyam. Nyankopɔn se, wadwira no a ɔde mee kɛkɛ no, nea aka biaa a woyɛ wɔ asɔfo no mu no biaa a w'adwene sɛ wode bɔ Nyame adwuma no, ɔse, gu ne ho fi mu. Anuanom, adidie Sɛ Nyankopɔn hu sɛ yɛadidi ne yɛhu sɛ yɛayɛ mm, yɛamen pɛ, ɔware ma maaka yɛn sɛ yɛnka Nyame ma ho. Anuanom, adidie o, adidie, yɛnhwɛ no yie. Yɛtoa so a. While cooking upon the Sabbath should be avoided. Tie statement yie paa o, ɔse whilst cooking upon the Sabbath should be avoided. Sɛ yɛrenoa aduan no homeda no, yɛntwe yɛn ho mfiri ho. Anuanom, statement sɛnea ɔkaa no no kyerɛ sɛ ɔno mpo nim sɛ yɛnoa dada. Sɛ yɛɛnoa no, yɛntwe yɛn ho firi ho. Nyankopɔn sɛ aduane a yɛɛnoa no, nanso Ɔno hu sɛ wɔakankankankan, still yɛda so noa. Ɔsɛ aduane a yɛnya no Homeda no, yɛntwe yɛn ho mfiri ho. Fi Friday anwummerɛ, sɛ ɛbɛbɔ bɛyɛ 4:30, 5 na yɛnhyɛ Nyame kwan no, na yɛn nnuane nyinaa yɛanoa asua dada. Enti fi Friday anwummere no Memeneda no mu nyinaa no, yenni aduane bi a yɛrenoa. Wotoa so a. It is not necessary to eat cold food. Ɛno nso nkyerɛ sɛ di aduane mu onwo na ade akye na aduane no a wonoae no frɛ no ngo no ada w'ani na wo sɛ ɛsɛ sɛ deɛ Nyankopɔn deɛ ɔne yɛn yaa no no ɛ ɔsɛ aduane no koraa yɛnoa wie a ne yɛnka no hye nti ngo no ada na ɔtete di saa daabi Nyankopɔn nkaa saa ɔse ɛnkyerɛ sɛ di aduane mu onwo anaasɛ aduane a ɛwɔ sɛ yɛka no hye no ɛnkyerɛ sɛ di no saa. In cold weather, let the food prepared the day before be heated. Ma aduane na wɔanoa si hɔ ama ade akye so ama homeda no ka no hye, sɛ ɛsɛ sɛ yɛka no hye de aka no hye. Nti anuanom, nsonsonoe wɔ sɛ yɛka aduane hye ɛne sɛ yɛanoa aduane. Obi bɛka sɛ, o na sɛ ne nyinaa wɔsɔ gya. Anuanom, wɔnyɛ gya sɔ asɛm o. Nyankopɔn, berɛ a, ɛ, Bible mu baabi, baabi a ɔkaa sɛ, ɛ, Ma mo nso gya Homeda no. Na Israelfoɔ firi serɛ so kɔ Canaan no, na serɛ no so no, wilderness no, ɛyɛ a na awɔ, coldness, awɔ de wɔn. Ɛna mmoa, scorpions ne adeɛ, mmoa ha wɔn. Nti ɔkyerɛ sɛ, anwummerɛ biara, wɔn nso, abusuakuo biara nso bonfire kɛseɛ. Saa bonfire no, wɔmfa nnɔɛ aduane, ɛfiri sɛ na Nyankopɔn tɔ manna ma wɔn nyinaa. Ɛno nti saa abɔnfo a na wɔde pam mmoa a ɛha wɔn no na afei awɔ no a ɛde wɔn no wɔde tu awɔ. Ɛna ɔse sɛ ɛdu fiada anwummere a a ɛyɛ homeda no a, ɛsiane sɛ ɔbɛsra Adam ne Eve no mu na ɔda so sra Israelfoɔ na ɔda so sra ne mma bɛsi nnɛ nti no, ɔbɛba hɔ fiada anwummere no na sɛ ɔba a nea Agya no yɛ ma wɔn no ɔbɛyɛ ama wɔn. Enti contents a ɛwɔ ha yi is not about setting up a fire. Gya no, wo pɛ a so bonfire kɛseɛ na so fa silver ketewaa bi a wɔanoa aduane wɔ fa si so. Ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm. Wopɛ nso a, so gya ketekete na fa dadesen, nkwan dadesen adeɛ si so, ɛyɛ Onyankopɔn asɛm. Ɛnyɛ gya ne sɔ ne prablɛm, na mmom ɔse aduane no na mɛnoa na mmom ka no hye. There should be clear difference between cooking and heating. Ɛno na ɔse te aseɛ. Obi ka sɛ, na sɛdeɛ, sɛ saa na Awurade ka deɛ, ɛyɛ me sɛ na ɔmpɛ sɛ yɛbɛyɛ late akɔ asɔre. Ɛnneɛ mɛsɔre makye na manoa aduane no, menoa a merenyɛ late. Anuanom, sɛ wosɔre makye noa a, woanoa no in the middle of the Sabbath. Sabbath no hyɛ aseɛ Friday anwummerɛ. Ena ɛnde Saturday anwummerɛ nti wosɔre Memeneda anwummerɛ akyɛ a woasɔre in the middle of the Sabbath ena wonoa aduane no nti no ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ mfomsoɔ ɛnyɛ late asɛm ɛnyɛ late koraa ɛnyɛ late asɛm Nyankopɔn sɛ yɛnwea nsi hɔ ansa na yɛhyia Homeda kwan Fiada anwummerɛ 4:30 no yɛnwea nsi hɔ ɛna sɛ abɔfoɔ no nye Nyankopɔn ba a ɔmbɛkyɛɛke ahwɛ sɛ mpaboa no apɔlehye woanoa aduane no wo wo dan mu nneɛma te sɛn ansa na ɔmawura mu ɔmamaake sɛ woka Nyame mma ho O toa so a. And let the meals, though simple, be palatable and attractive. Ɔsɛ aduan no, ɛnyɛ sɛ yɛka sɛ nnuasia na ade kyɛ wadi nti wɔakɔnwe aduane kabrisii bi asi hɔ a obi ho mpo a na ne kɔn ne ne, eh, ne bo so fono no. Daabi. Ɔsɛ aduan no ma asi hɔ a obi ahu ohu sɛ, a, aduane yi deɛ, kyɛ sɛ, eh, ɛyɛ akɔnnɔ, ɛna odi nso a ɛnyɛ dɛ, it should be palatable, attractive and palatable. Anuanom, sei ne Nyankopɔn nka. Ba ɔkaa wei nyinaa wiee no, ɔkaa asɛm bi sɛ ɔsɔre sɛn. Provide something that will be regarded as a threat. As a treat. As a treat, something the family do not have every day. Ɔse, yɛ aduane a yɛbɛfrɛ no treat, aduane bi a abusua no ntaa nni. Abusua bi a aduan no ɛntaa nni. Aduan no simple koraa. Na ɔkaa wei nyinaa wie no, ɛsiane sɛ Fiada no yɛhyia Homeda kwan na ɛho hia no, na Memedaa deɛ ɔnim sɛ yɛ yɛn nyinaa bɔ mu kɔ asɔre, ɛno deɛ yɛkɔ, yɛ ɛno deɛ ɔnni problem wɔ ho. Na mmom that the foundation of the Sabbath no ɛho hia no kɛseɛ nti no, te asɛm bi a ɔsan ka faa ɛno ho, ɔse sɛn? Sɛ abusua no hyia na sɛ yɛhyia Homeda kwan fiada anwummere no a, ma mmofra no nso ma wɔn program wɔ fie no mu. Nti fie no a mewɔ no, me mma no a me ne wɔn wɔ hɔ no, fiada ne yɛhyia Homeda kwan no, ɛsɛ sɛ mekyerɛ sɛ wo, wo na wobɛbɔ mpae, wo, wo na wobɛyɛ wei, wo, wo na wobɛyɛ wei. Nti me fie no koraa no yɛ asɔre dada. Mm-hmm. Na ma obiara mfa ne kyerɛwsɛm mmra na ɔma obiara nkan Bible no verse baako anaa mmienu. Anuanom, ɛho hia Nyankopɔn yie paa, ɛho hia Nyankopɔn yie paa sɛ fie da anwummerɛ no ayɛ the foundation of the Sabbath, ɛno na ɛhia no. Wohu sɛ yɛhyɛ aseɛ 4:30, ɛna yɛ, yɛ, yɛhyɛ Homeda kwan na yɛdidi bɔ mu yɛ biribiara. Enti wei ɛntwa fie da anwummerɛ program a ɛwɔ asɔre no mu, daabi. Ɛbɔ bɛbɛyɛ 6:30 na wode aba awieɛ. Enti sɛ asɔre wɔ program seven o'clock anwummerɛ wɔ asɔredan ho a, wotumi kɔ. Sɛ wohwɛ na wontumi nkɔ a, ɛnde mototo nnwom ahwɛ Yesu fim saa na mode ada. Ade kye anɔpa a, na moabom aba asɔre. Anuanom, wei ne Homeda nkransɛm anaasɛ The Sabbath Topic adesua no ne fã a edi kan nie. Yɛda mo nyinaa ase, yɛwɔ gyidie sɛ ɛbɛyɛ nhyira ma wo na ɛbɛyɛ nhyira ma me. Ɛbɛsesa yɛn abrabɔ na ɛbɛboa me ayɛ Nyankopɔn mma amamma. Yɛnyɛ no sei na ɛmmoa yɛn. Nyankopɔn ka yɛn wɔ dadwen nnɛ yi mu. Yɛn din nko na ayɛ yie. Amen.